Hulu Sungai Tengah ini inya tamasuk dalam tanda kutip tu cakah jurang miskin, artinya kada sugih, PAD-nya kada banyak. Napa marganya? Inya sautingannya kabupaten nang kada hakun banuanya wadah urang bakukut batu harang. Nah.

batuah baiman parajakian amin amin ya rabbal alamin dangsanak keluarga mamarina bacang kurah di kampung buku pulang kita hari ini sabtu tanggal 29 agustus tahun 2020 sabaluman amang agus maungkai apa nang gasan kita bacang kurah hari ini amang agus handak mamadahakan dulu. dangsanak wan keluarga nang di higa mahiga nang ada di higa kanan amang agus ini nang bakupiah jangang ngaran sidin hajriansah
apa habar alhamdulillah baik amang agus nah beliau ini pembakalnya atawa nang ampun kampung buku banjarmasin haha urangnya anum haja
juragan undasnya kampung buku banjarmasin. nah nang di subalah beliau itu baju putih wakil juragan wakil juragan ngaran sidin Angah Majid ya. apa kabar ah baik panak nah
sidin ini kabar pian mang kayak apa baik juga alhamdulillah setengah baik artinya ada kada baiknya ada baiknya kayak itu nah alhamdulillah juga ya alhamdulillah nah Ah, nang di subalah kiwa Amang Agus, nang ba kaus hirang, tulisannya sm ratus, ini ngarannya kiawannya Wanyi atawa Wanyi Mandarung. Apa habar? Alhamdulillah baik Julak ai.
Nah, sidin ini urang Kandangan Cing ai. Nah, ngaran sidin ini urang tahunya wanyi mandarong. Sidin ini asalnya kandangan, tagal uh, bagana di Banjar, bakasenian di Banjar. Nah, kaina Ma Agus betakun lah kaya apa wanyi artinya bakasenian di arahatan bala virus corona ni nah lah. Nang pahujungan sebelah kiwa nang tutukup hidung muntungnya atau masker aja orang itu kan orang laut bahasa lautnya ngarannya ansari apa habar Alhamdulillah bes menang ae ta. Alhamdulillah dangsanak keluarga Marina beuntung betuah banar kita malam ini didatangi Ansari pan jauhnya Ansari ini datang tumatan bumi murakata inya datang tumatan kapar apa ngarannya di wilayah apa ngarannya itu wilayah Batang Alai Selatan Batang Alai Selatan nang bumi murakata nang indungnya berabai apan berabai jurang nah di wadah Ansari ini wadahnya kaina ma Agus betakun lah kaya apa nang wayah jaman bala virus corona ni nah, karya seni nang artinya kada di Banjar haja nang di banua anam, di hulu sungai pang, di mapa jua kaytu lah. Nah, tagal Amang Agus handak mamacahakan dahulu asbabun nuzulnya. nah, asbabun nuzulnya itu sakali manimbai lunta amun takait haram kada manajuni. Nah. Apa itu?
Larang harga luntang.
Nah, kada kaya itu. Junis ayam. Nah, kada kaya itu Angah Maji teh. Apa jar? Apa jar kasih nama? Jadi peribahasa urang bahari ini caka bahasa Lautnya itu tekad. Oh. Nah, ini tang ini rahatan iya. musim bala virus corona kala. Hmm. Nah, artinya orang kita di Bono ini usahanya macam-macam kala. Hmm. Ada bahuma, yeah. bakabun, maiwak, Nah, kikiran nang maulah paribasa sakali manimbai lunta sakal apa ngarannya sakali sakit haram kada manajuni kira buhan paiwakan. Iya. Ya kalo nang merengge, Iya. maunjun, maiwak, artinya apa? Biar dimapa kah urang nang manimbai lunta tu takait kah buhaya kah pariannya nang anu kan. Ni musti wani manajuni. Buhaya naik sudah naikkan ka darat kah bukan? nah itu artinya apa tekad Ya. paribasa Banjar itu sumangat Artinya di mapa jua rahatan bala virus corona ni kita jangan beranai haja kaitoh lah. Nah jar urang bahari itu pengarintah sari tu dalas hangit haram manyarah waja sampai kabuting. Di mapa sekira kawa kita hidup ya kala? Namun kita beganah haja kada kawa beusaha mati am kita ya kala? Nah Amang Agus handak betakun dahulu lawan Nang Jauh dulu. Nang Jauh dulu.
Nah Ansari ini nang sanak keluarga Marina di kapar itu. inya bagawian maulah kerajinan karya seni macam-macam alat musik panting melajari kakanakan nang apa mami, mambi, apa ngarannya memanting segala macam iya. nah mamiol ma, ada juga di wadahnya nang ngarannya oh. Adipati Janaka Art Gallery lah iya. nah kisahkan pang ansari apa aja nang digawi di Adipati Janaka Art Gallery di kabar nih tak ayak. Kabar eh, selain kita tuh baulah alat musik banting, gamelan kan juga baulah kerajinan nang lain lah kayak pot, eh, kerajinan-kerajinan kayu kayak itu nah hmm. apa aja nang anu tuh kita ulah di situ hmm. sambil melajari kakanakan. Nah, melajarin apa tuh?
Kakanakan tuh kita ajari kriya. Kriya apa aja tuh? Kriya ukir, bisa pun ulah. Jadi dilajari. Nah, hasil yang punya tuh itu kena kita pasarkan jadi kekanakan dijual dijual jadi kekanakan tuh bukan sudah dapat belajar hmm. dapatnya anu berusaha hmm. nah ada mata pencarian lah itu lawas lah sudah sare sekitar tujuh bulanan Nah, tujuh bulanan.
Artinya oh. tujuh bulan nanti kira-kira bisa tapi ya lawan bala virus corona ya lah. Iya. Nah, nah kayak apa hasilnya artinya kawakah diharap atau dipalar?

Lalu ada jua nang di berabainya, artinya ya. banyak apa ngarannya sanggar atau komunitas seni itu nah, nah rahatan ada bala ini kayak apa? Kada lagi dipinta orang bakawinan, nah. sagan bakaras minan, nah kayak apa? Ya apa? Apa bang berpikir kayak apa? Eh, eh. pengantinan kada ada, nah. job kada ada.
Nah. Sedangkan kebutuhan itu makan makan nah nah di situ kita memutar kepala nih nah di mapa ya? akal ayo yang apa harus kita perbuat tuh nah.
nah makanya situ

bujur hatan bala ni maharu-haru saalaman, artinya kita kada habis akal. Ada aja nang kreatif.
Ada aja nang kreatif. Nah, lawan wanyi pulang. Wanyi ini tadi Ama Agus sudah madaakan, inya asalnya di Kandangan, wahini di Banjar. Di Banjar pang dimapa jua, wahini kan ada ngaran urang zaman unlen-unlen tu nah. Nah, kayapa jua apa kasenian wahini di Banjar nih? Ah, apa yo kalau kasenian, mun bakasenian nang urang nang lancar be online online ini nyaman aja pang Hai, hai. tapi nang maras nih nang nang kada bisa itu namanya Hai, ini ada aja beberapa dari kami walaupun di Banjar leh iya iya walaupun di Banjar nih ay Sarabaya ada kan Hei, hei. tapi senimannya kada bertahan nang bisa kayak itu toh iya iya iya iya jadi buhannya nih Nah, buhan Kalah.
tradisi kayak apa?
nah itu maksud lo Nang dimaksud inilah Mang Agus nu mikirakan bubuhan pewayangan, Iya. pawayangkungan, Iya. penyarunan, pembabunan, pemantingan. Itu kayak apa cara inya mengatasi nang bala nih nang, nang kada ada job tadi itu segala macam kayak apa?
Ma, beberapa kawan tuh sapalih banting setir orang tuh. Kayak apa? Oh. Ma, apa palingan ma, um, ini pas musim katam nih, jadi beli ikan oh, oh, oh, ah. Baik ngambil upah mengatam. Ah. Iya, jual pentol. Nah, beneran. Beneran penjual pentol atau mengambil upah mengatam artinya dang sana keluarga Marina Itu nang ngarannya sama kaya paribasa nang samalam, Kambang kada sakaki, kumbang kada saikung, alam kada batawing. Artinya, bila kita bausaha, insya Allah ada haja hasilnya. Nah, kaya apa Angah Majid malihat situasi nang kakaini? Kadang tahu lah, Mang Agus handak batakun, pamarintah pusat itu ada kalo nang nang habarnya rami itu nang mambari bantuan gasan UMKM ja. Nah, kanyataannya kaya apa? Bujur nih, sudah nih ada. Kalau sudah terdaftar masuk di online-nya tuh, hmm. kawa ada dapat honor kan aja. Amun kada terdaftar pang inya kada bisa mendaftar pang kaya Pak? Ada kawa harus mendaftar, kada orang kada tahu. Batakun lawan nang tahu. Eh, eh. Batakun lawan nang tahu, ah, mendaftar di situ karena di seleksinya juga kan saya kada kalau iya, iya, langsung iya, iya. diterima tapi kalau mendaftar berapa kali ini sudah gelombang kelima kalau ada salah Iyalah, Nah, eh. pusat ni pusat kah? Pusat. Provinsi pang nama pak?
Ada Pusat juga kan baratan. bantuan sagan buat seniman tradisi nang Nah, kada Oh, tahu.
itu aku tadi. Nah, tadi. itu kan artinya kayak ini kan pemerintah pusat ada tagal kayak apa nang sagan pemerintah di benua ni nah bumi antasari ni nah membantu juga kah gasan bubuhan nang tradisi itu kada terdengar pang lah kecuali model masyarakat umum yang memang terdampak saja nah itu eh. yang hanya nah. dapat bantuan. Hai apa ah, pembakal kambuk Hajri? Apa itu mang?
Melihat situasi nang ujar ang majid tadi itu kayak apa? Ya gini bang lah seraba seraba santuk aja lah seraba, seraba eh duduk salah. santuk berdiri santuk pacul dulu saya oh, iya, iya, tuh iya, iya. karena sangka orang begiwang terus apa ya ya memang

tapi sampai hari ini alhamdulillah ada habarnya bang gitu lah jadi kembali ke kita lagi akhirnya be, nah memang ada sisi positifnya panglah mungkin tapi bagi sebahagian aja iya. bagi sebahagian kayak uh, nang penulis mungkin ketika wabah ini lebih lebih kawa konsentrasinya di rumah produktif nulis lebih produktif Pelukis ya juga kalau pelukis iya nah, tapi memang nang jadi persoalan kan ya tadi kawan-kawan nang langsung ini tradisi tadi lah eh, kesenian yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang apa nih be, be, apa ya berhubungan dengan karasmin tadi kan tapi bagi sebagian yang lain ya mungkin sisi positifnya itu walaupun walaupun itu dari segi penghasilan ya kada dahap kada kada tentu arah juga gitu nah kan

Kadada lagi. Udah nih ada kena.
Eh, kayak apa Ansari nang di unjut banua nih ya, amun di Banjar nih kan kira kurang lebih. Kalau pindah di Barabai ada bantuan. Nah, iya, iya. amun amun apam kira-kira betamakan nih, pang saban hari kan taga kayak apa urusan nang kaya itu tuh. Nah, ya.
Lah kadada jua. Lah emang Agus nih. Tapi di data ada lah ansar ya. Ada tuh, sekali empat pendata cuma kada tahu lagi kabarnya. Itu oh. nang pusat itu kah? Kabupaten.
Oh kabupaten lah. Nah lah emang Agus nak madakan ah, bumi Murakata atau Kabupaten Hulu Sungai Tengah nang indungnya di Berabai ini lain pang lawan nang kabupaten lain di di, di Banua nih lah. Hmm. Hulu Sungai, Hulu Sungai Tengah ini inya tamasuk dalam tanda kutip tu caka jurang miskin. Artinya kada sugih, PAD-nya kada banyak. Napa marganya? Inya sautingannya kabupaten nang kada hakun banuanya wadah urang bakukut batu harang. Nah, cakanya nang lain itu kan ada CSR kada nanya itu ngarannya tu. Inya apa ngarannya kawa di situ. Nah, ini inya kadada. Tagal kaya apa cara maakalinya tadi?

tapi pina kurus kan tuh saya turun ketimbangan iya. covid tahu ya berdampak tuh nah itu dampak pandemi jaga bahasa lautnya kayak kira tuh lah taga kada junya dasar ajal dasar matan bari kayak itu adanya inya malah bila lamak tuh kada sehat imbas yang orang biri-biri kan kayak apa nyi di Banjar kayak apa Banjar sama aja juga sakit aja kada ada terdengar bentuan sakit pada kayak apa sakit benar belum tunjuk kayak itu deh hmm. tapi amun amun kawan leh ya, mereka ya. Nah.
harusnya memanfaatkan bubuhan seniman tuh bang kayak memanfaatkan ini nah salah satu caranya lo kan biasanya ada sosialisasi nih eh. supaya amun kawa empati protokol kesehatan ya nah iya, iya. caranya kan amun kawa tuh

melibatkan seniman tradisi rade Banyak Iya. kalau medianya kayak bem, Iya. pakai madihin ya lah. Nah, Jor. Jepen carita.
nah, Pan, panteng ini kan kawa pada. bener atan ada pemadihinan nah. Nama anak. Ini kampung buko Jor. artinya napa yo kada dihargai orang kah kada ditiring orang kah kesenian tradisi kita nih Iya, tadi ujar Angah Majid tadi mungkin

hayap ayalah itu apa nggak termasuk nang pewayangan hmm. itu kawa hidup beri maras kayak itu ya, nah kayak apa jembatan lah harus ada jembatan lah ya. nah yang di bawah lawan di atas luar paling kada kita berharap tuh sebujurnya uh, apalah ya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan lah

ya di situ kalau udah jadi duit tapi memang ada prosedur-prosedur harus dilalui tapi maksud ulun selain yang jadi duit ini di situ kan media sosialisasi juga nih supaya orang melirik ya, ya, ya, melihat ya, ya. Jadi uh, tapi ya. ujungnya harus ada nama nukari. Kalau kada kan jadi nah. duit, nonton aja kada ada nama nukari. Nah, gitu. ini nih, ini nih ada iya. pemilihan kepala daerah kalau nih. Nah, ini nah, Pak.
Paman Agus, ah, Bapak Amang Agus tuh kepikiran kayaknya nalah. Ada kada bebuan calon ya lah. Okay. Kamu nama Agus nih camat calon mayat kalau. Nah, calon-calon nang bupati wali kota Hubnur tuh nah pariannya. Artinya ah, melihat atau memanfaatkan atau membawa ibu buan seniman tradisi di benua kita nang orangnya saling banyak kan ini nah.

Seniman tradisi dilibatkan. Nah, anang jadi pung, pungkalanya napa maka kada ditiring orang? Itu itu nang mesti nah, dipikirakan itu, ya. ya, Pak. Harus ada jembatan tadi, Pak. Nah, ombudsman kayak apa ombudsman?
nah, kita kan kalau menguya itunya lah. Anu wanyi kayak apa wanyi? Perlukah peliannya mengulah surat kah? Misalnya ke pemerintah kabupaten atau kota si asingnya

kesenian awak
apa yo pungkalanya ya nangka kaitu maka artinya caka bangsa anu tulah ada sebuting nang apa amang agus melihat lah nang se kada bagus hmm. termasuk misalnya bubuhan calon nih lah itu mula videonya hakun mengi orang Jakarta hakun membayari orang Jakarta caka kaini nah paribasanya itulah baruh orang dikaruni ya. baruh seorang taung paribasanya artinya andih urang dihargai andih urang benua saurang kada itu memberi malas memberi muar kalau kayak apa Ab- Jadi, anu, angah majid eh, itu perang sudah kan Nah. Eh, gajah di Iya. pokok mata kada kelihatan Nah. namun di seberang lautan kelihatan Iya, Nah. kan? Eh, itu perang itu peribahasa peribahasa Indonesia Amun di kita gajah lalu kumpai layu. Tapi, eh, tapi anu biar ibaratnya inya mengiau seniman luar kah atau apa kah? Iya iya. Seniman nang ada nih kalau biar kayak pajak kami tetap ya kalau juga. Ada betapa empihan kayak itu nah. Iya, iya. iya tagal malu mau tunjuk di mah paham. Amun malu mun malu mau tunjuk anu tunjuk tuh mah eh, sudah mulai matan bahari sampai ini kami udah. Hujan malu mau tunjuk tuh matan bahari. Wah ya parlu hanyar di kiau, hanyar di sarui kaya itu kah. Nah jadi mapa, mapa akal. Amang Agus ni jakanya bangsa urang bapangkat atau apa, caka hidup arwah jaka.
Ulun masih ingat tadi tu pang nah, yang ah. ini handak jadi jembatan tu nah, ulun nah. sebagai pembakal. Pembakal kambuk ni lah. Jadi jembatan, jembatan nya mah jembatan Bayun papa ya.
Punya jembatannya anu, Pagat.

kada kada ses ya namanya lagi musim kayak ini kan Maksud Amang Agus ini instansi Ya. yang berurusan lawan buku membuku Ya. kayak perpustakaan kayak itu nah. Iya, iya. baluman baluman ada itu Belum ada lah. Enggak, enggak.
Kayak apa?
Saya kira ada kayak apa akal? harus ditawarakan nah kita, kita Nah, coba kena ditawarkan, cara-cara yang lebih ditawarkan. kreatif gitu kan Nah, sidin tadi yang dimaksud sidin itu termasuk sidin menawari perpustakaan di pal anam tuh nah. Makanya tetarang tangguk itu payu. Nah.
Kena belajar lawan sidin kena. Iya iya iya. Amun amun manyurung ini ingatakan naik kami juga. Nah.
Wayangan. Amang Amang Agus gin nang mau mau menyurung mau usul lah. Alhamdulillah belum ada kepurajitannya.
Arana gin tangguk Agus. Iya iya iya.
Tangguk. Tangguk tuh ranggang anu eh.
karapat nih jadi kayak itu apa ngarannya dong sana hari tadi nah ulun nah itu uh, kawa jadi contoh tuh kreatif tuh di daerah-daerah lain juga kayak apa sari eh, kawa dikesahkan lo nang lain-lain tuh iya. diolah anunya YouTube-nya tuh nah juga diolah cuman nang kasihan nih nang pemain tua tuha nah, nah, nah jujur itu malan nah.
babun apa

rakamannya ada nah ada tuh ada di rendinya lagi kan nah
itu pulang pungkalanya itu pulang nama jite pungkalanya lalu nya memutar gitu lalu aja lah ada diundangnya lagi lah gitu taga sauting nang kawa di dicatat nang apa ujaran sari tadi lah itu tabulik kayak asbabun nujulnya Nang Amang Agus padakan di pamulaan tadi, artinya biar di mapa jua bala ni nah saalaman, saduniaan nih. Sadampak barataan. Nah, sabarataan kana.
Jadi tagal sumangat urang kita di banua itu nang musti jadi ingkutan. Nang kaya ujar paribasa nang asbab bunujulnya tadi, apanga sakali manimbai lunta, amun takait haram kada manajuni. Artinya. Sakali mahakuni, jadi napa kala senang baik-baik haja lah, artinya bakasendian lah. Wani balangsar dada.
Wani bapangsar dada, nah artinya sakali mahakuni apa ngarannya ini siap manajuni. Nah, itu kasimpulannya kikira lah Mang Hajid lah. Tarima kasih Ansari lah jauh-jauh tumatan Bumi Murakata. Mudahan kaina bulikannya salamatan haja. Amin. Mudahan panjang umur murah rajaki. Amin. Lah. Ading Bawa wanyi kena jua kita sama datangi aja. kagusnya kena ulah nama datangi nih kreativitas Nah. kenapa?
Nah, Karena kalau itu. kalau kono karpot juga. Nah atur, atur, atur Iya. aja situ. Nah beliau isi rumah alam. Jadi kena silakan imbah ini bepandiran lah tadi lah. Nah. lah wanyi mendarung jua terima Nggih. kasih banyak banyak Sama, minta rela lah Kalian. umpat baca kura di kampung buku lah pembakal kampung Nggih. buku Habib Makasih. Yansah Makasih ulun.
angah Majid jua terima kasih lah. Makasih. Kadang sanak keluarga memerina, kada kerasan waktu kita parak habis kita setengah jam aja. Amun kada kasihan kuota kawan nang menonton kena lah. Kalau lah ada bilung kapaca, jangan disimpan dalam bepaci. Kalolah ada kata nang salah, jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.